Malu u l-vot għada fil-għada fil-ħodu, kollegi. Issa naddu għal punt li mis fuq l-agenda tal-lum il-li għam mistoqsija orali għal-Kommissjoni is-sitwazzjoni tal-istat ta' dritt u li ġlida kontra korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea, speċjalment f'Malta u fis-Slovakkja. L-ewwel net Nisimaw l-awtur għal ħames minuti. Signor Eintfeld. Umbat għanna diġa Signora Jurova, l-Kummissarju, ħadet posta u nittama li kollegi rispett għal dawk li se jitkellmu issa nitlobkom eh, titkellmu barra mill-emiċiklu. Signora Entvelt, 5 minuti. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Ija ħasra Ed il-Kunsill mhuwiex preżenti għax jien naħseb li l-Kunsill għandu jkun parti f'dan id-dibattitu. Illum jiena rrid nidħol fuq il-kwestjoni tar-riżoluzzjoni u rrid nerġa' nfakkar biex bdejna f'dan il-proċess, ċoe il-mewt il-qtil ta' Sinjura eh, Karona Galizja u Kuġjak U aħna naħseb aħna għanna dejjem niftakru simhom u niżguraw li ma jġux minn sija. Aħna qed niddiskutu illum il-mistoqsija orali u la bosta riżoluzzjoni se nibutaw iktar tard din is-sena u d-dina ġiet imfassla flimkien mal-gruppi politiċi kollha prinċipali mill-Kumitat tal-Monitoraġġ ta' Stat ta' Dritt u dan huwa riżultat ta' kważi sentej ta' smieħ, żjariet, laqat, korrispondenza, video konferenza kol mal-gvernijiet, prosekuturi, NGO, spez, esperti, bdiewa u ħafna nis oħrajn. U għak tħarsu li testa rizoluzzjoni kif l-lum jiffoka fuq Malta u fuq Is-Slovakkja mhux esklużivament minn naħa waħda iva eh, tiġi misħu illi hemm eh, eh, tħassib kritika u nuqqasijiet u qed tilqa' ukoll żviluppi pożittivi ħafna u naħseb illi l-elezzjoni tagħna hija illi l-Ewropa trid u l-intervenzjoni tal-Unjoni Ewropea tejn illi l-Istati membri jaġġaw jidħlu eh, u jimxu skont l-Istat ta' drittu drittijiet fundamentali. Ir-riżoluzzjoni tagħmel te prezenta xi rakkomandazzjonijiet illi Eh, u ma anki eh, eh, nistaw naraw fil aħna għanna rakkomandazzjoni speċifiċi għal Malta u Slovakkja l-wahda hija rakkomandazzjoni diretta għal Kommissjoni Ewropea biex tibda dialogu tal-istat ta' dritt ma' Malta, aħna nħossu li d-dina tkun ħaġa ġustifikata u fl-istess ħin aħna nishtiqu nresqu emendi illi narfu illi l-gvern Malti għal illi se implementa issa rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni ta' Venezia. Imma minkejja dan nħoss li dialogu tkun ħaġa xirqa. U aħna u kol nirrakkomandaw illi jinqabad il-persuna illi Eh, fassar illi eh, ikkommissjona il-qtil ta' sinjura eh, ta' sinjura Daphne Caruana Galizia. Regard to Slovakia, we note that the, the probable brain behind the murder Aħna qed ninnotaw li dak li kien il-moħħ wara il-til inqabad u jiena kuntenta fejn ngħid li iżjed inkjesti fil- Istħarriġ fil-korruzzjoni u fil-kriminalità organizzata li qed jitmexxu. Jibqgħu però xi tħassib fuq dak li għandu x'jaqsam eh, sa' sistema ta' dak li ngħidulu revolving doors eh, n-nis li jirreżenjaw un bat joħorġu fi pozizjoniet oħra. u anki ninkoraġixxu anki l-gvern Slovak biex iwaqaf eh, il- il-politika li għaddej fija attualment. Ma temm xi rakkomandazzjoni ġenerali għal kulħadd u għacċar għalija l-ewwel fil- Eh, fil-ħidma tal-grupp tagħna illi aħna għandna nsaħħu lill europol għax dina tista' tagħmel il-ħidma tagħha biss meta tiġi mistedna mill-istati membri ma eh, hawn min jgħid li iva din hija eh, essens ta' sussidjarjetà, però naraw illi meta l-awtorità pubblika jimpenjaw ruħhom huma stess ikunu qegħdin jiksru l-liġi, allora aħna bħala Unjoni Ewropea rridu nintervjenu għaliex aħna sistema kollha flimkien u jekk stat membru jimmina l-istat ta' dritt u ma jirrispettax u ma, ma japplikax eh, l-istandard komuni pratikament l-sistema kollha tal-Unjoni Ewropea tinkiser u għal dastant għandna raġun insaħħu din is-sistema u nsaħħu l-Europol. U nitlob anki lill-Kummissjoni biex eh, eh, terġa' tibda tagħmel ir-rapport annwali ta' fuq il-korruzzjoni għax ma nħossux illi eh, il-semestru Ewropew għawi bizzejiet. U fl-aħħar nħedġu l-Kummissjoni, speċjalment is-Sur Timmermans li mhuwiex preżenti llum illi fl-aħħar jirrispondi għal appelli tal-Parlament Ewropew, eh, appelli eh, ripetuti għal pakket tal-dritti tal-bnidem u, u stat ta' dritt huma tnejn li huma spitzen kandidaten lebda wieħed minnhom la u laqas is-Sur Weber huwa impenja ruħu għal biex ikun hemm mekkaniżmu effettiv eh, jiena nittama il-President jinterrompi lil kellima. Grazzi eh, eh, Is-Sinjora e, Kummissarju issa nagħtu għal mikrofonu. President, membri onorevoli, il-Kummissjoni Ewropea taqbel mal-impen tal-Parlament Ewropew u tal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni Imħabba rispett tal-valuri Ewropej, il-Kummissjoni ħadet azzjoni billi bdiet l-ewwel darba proċedura tal-artikolu 7 fit-trattat fuq l-azzjonijiet tal-Gvern Polak. Il-Parlament Ewropew beda proċedura anki fuq il-Gvern Ungeris, il-Kummissjoni użat ir-rwol tagħha ta' gwardjan ta' trattati billi bdiet Eh, proċeduri ta' ksur fuq l-istat ta' dritt u l-istati membri kollha qed jiġu monitorati mill-Kommissjoni fil-kuntest ta' semestru Ewropew. Fl-2017 eh, ir-rapport ta' pajis fuq l-Slovakkja jisħaq b'mod partikolari illi hemm tħassib ilhom għaddejjin fuq l-indipendenza tal-ġudikatura u dawn ma tbidlux u ma jidrux illi eh, ġew attwalment indirizzati. Il-rapport tal-2019 fuq Malta jgħid illi il-riformi ma żgurawx e, l-indipendenza tal-ġudikatura u dan qed jiġi anki konfermat mill-Kummissjoni tal-Kunsil tal-Ewropa u rridu nkomplu id-dialogu ma' Malta u se nagħmlu dan. Is-semestru Ewropew e, jevalwa u koll Eh, illi nżidu il-ġlida kontra l-korruzzjoni li importanti għas soċjetà tagħna mill-2015 Slovakkja irċevit rakkomandazzjonijiet fuq il-ġida kontra l korruzzjoni regolarment u il-Kommissjoni anki eh, eh, imħasba fuq l-accountability tal-Pulizija u ta' persekuzzjonijiet kif ukoll il-protezzjoni insuffiċenti tal-whistleblowers. Fuq Malta l-Kummissjoni imħasba fuq in-nuqqas ta' effiċjenza fil-tmexxija ta' każi ta' profiloli ta' korruzzjoni eh, fil-persekuzzjoni u anki fil-ġudikatura. Il-Kummissjoni eh, dawn il-każijiet toħodhom fuq bażi importanti u nitkellem issa fuq il-libertà tal-medja u tal-ġurnalisti. Fuq dan il-Kummissjoni hija ibsa fuq il-protezzjoni Eh, u tal-ġurnalisti u tal-medja. Eh, id-demokrazija ma tistax tkompli jekk il-ġurnalisti ma jkunux jistaw jagħtu rapporti tagħhom liberament jekk jiġu intimidati eh, anki medda jew anki maqtula tal-li għamlu xogħolhom. Huwa importanti, kruċali illi il-mastermind tal-til ta' Kuzja ta' u ta' Kuxnerova u ta' Karwana Galizja jiġu qoddim il-ġustizzja. L-infurzar tal-liġi u l-investigazzjoni tal-pulizija fil-reati individwali huma ta' kompetenza individwali tal-Istat membru, imma l-Istati membri għandhom eh, għandhom eh, pożizzjonijiet meta jagħmlu l-investigazzjoni tagħhom. Eh, dana biex il-libertà ta' espressjoni tkun tista' tiġi evalwata U jiena nixtieq eh, nerġa' ngħid dak li dejjem tal malta u l-Slovakkja illi eh, l-aġenziji tagħna l-Europol u l-Eurojust huma dejjem disponibbli biex jappoġġaw eh, is-sitwazzjoni. Issa ħan nitkellem fuq l-iskemi ta' investi, ta', investimenti u ta' residenza. Il-Komissjoni fit-23 ta' jannar ta' din is-sena eh, adottat rapport ġenerali bħala pass li jmiss il-proponi tipproponi li jkun hemm grupp ta' esperti mill-istati membri biex ikunu jistgħu jaraw x'inhu ma' riski mill dawn l-iskemi ta' ċittadinanza fuq l-investituri u dana sal-aħħar ta' din is-sena se tagħmel eh, verifiki ta' sikurtà għal dawn l-iskemi. Il-Kummissjoni għandha intenzjoni tippreżenta f'Ġunju inizjattiva biex issaħħaħ iktar l-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea. Biex nippreparaw dan il-Kummissjoni għandha intenzjoni ta' dotta komunikazzjoni fuq l-istat attwali, ta' situazzjoni attwali u l-passi possibbli għal eh, stat ta' dritt fl-Unjoni bilan biex nkun nistaw nikkonsultaw l-istituzzjonijiet kollu l-partit interessati. Ix-xogħol tal-Parlament Ewropew huwa rilevanti biex jagħti input għal riflessjoni fuq l-inizjattiva. Il-Kummissjoni se tieħu konsiderazzjoni il-riżoluzzjoni bbażata fuq il-dritt id-demokrazija, stat ta' dritt u tikkonsidra anki proposti fuq dawk li għandu jixjaqsam mal-istat ta' dritt. Grazzi, Signora Kommissarju. Issa nisimaw mill-kellima eh, fisem il-gruppi politiċi l-ewwel għal minuta u nofs is-Sinjura Messola. Hija pajjiżi gburija bil-poplu Malti, gburija li aħna membri tal-Unjoni Ewropea, ta' din l-Unjoni ta' valuri. Kburija li ġejja minn pajjiż żgħir imma bi storja kbira li ta kontribut lid-dinja. Dan hu li jagħmilna lkoll Maltin, li ċ-ċokon tagħna mhux ostakolu, għaliex l-ideat ma jiddependux mill-qies jew mill-pożizzjoni ġeografika. Ħdimna u wasalna U għamilna hekk għaliex id-determinazzjoni tagħna ġejja mill-integrità tagħna, il-karattru tal-poplu Malti u Għawdxi hu dak li dejjem iddistingwina. U aħna kellna nissieltu biex insostnu l-identità Ewropea tagħna. F'din il-mixja iffaċċjajna l-ostakoli kollha imaġinabbli, inkluż minn nies li ironikament illum jinsabu f'dan il-Parlament. Imma minkejja kull kampanja negattiva li saret, aħna dejjem konna konvinti minn dak li għamilna Maltin, Għawdxin u Ewropej. Il-valuri Maltin huma l-valuri Ewropej. U ejja nkunu ċari, l-assassinju tal-ġurnalisti m'għandux ikun aċċettabbli għalina. Il-korruzzjoni u l-qerq mhumiex aċċettabbli. L-impunità u l-inġustizzja m'għandhom ikunu inaċċettabbli qatt. Jiena nippromwovi u niddefendi dak li jagħmluna Maltin u Ewropej, dejjem u kullimkien. U dan hu l-ispirtu ta' din ir-riżoluzzjoni, tipprovdi qafas ta' kif għandhom isiru l-affarijiet fil-futur. Jiena se nżomm il-bandiera ta' pajjiżi fil-għoli anki meta dawk fil-poter u sħabhom jagħmlu minn kollox biex ikasbruha. Jiena qiegħda fil-politika għax għandi t-twemmin Għandi valuri u għandi prinċipji u ħa nibqa' nagħmel hekk billi nitkellem f'isem il-poplu Malti u Għawdxi se nibqa' Thank you very much indeed.
For the SD Group for two minutes Mr Whedon. Il-President jinterrompi lill-kelliema u jagħti l-mikrofonu lis-Sur Weidenholzer.

politiku għad dak li ma rridux naraw aħna fa' ċittadini. E, l-istati membri, aħna maħniex qed ninterfere, namlu e, interferenza. Aħna rridu nizguraw illi il-prinċipi bażiċi qed ikunu rispettati u l-proċeduri tal-artikolu 7 issa diġa imbdew u naturalment dan huwa tartwis għal Karwana Galizja u Jan Kuzjak illi eh, illi ġaw daw ġraw daw wara il, il, Eh, situazzjonijiet kriminali. Il-servizzi eh, legali u l-ġudikatura għandhom ruol importanti u biex naraw hekk dana hiex ħaġa sistematika din il-ksur ta' dritti tal-bnidem fil-pajis eh, u jekk hemmx Eh, problemi strutturali. Il-Kummissjoni ta' Venezia naturalment hija sors importanti ħafna, aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq il-valur miżjud tal-Europol u sfortunatament eh, hemm eh, dubbi jekk il-konsegwenzi u se jkunu il-ġudikatura u l-istampa huma verament liberi. Aħna rridu eh, ma nistawx eh, nitilfu l-attenzjoni tagħna għax ir-stat ta' dritt huwa prinċipju importanti ħafna. Aħna għandna mekkaniżmu u l-Parlament dejjem ħadmet għalih u għandha tkun priorità il-pożizzjoni tal-Kummissjoni mhijiex dejjem ċara u, u, u bisħieħ u anki huma għandhom iżommu u dimajnejhom l-istat ta' dritt. Issa Sinjura Lwonen Lerner. Grazzi, President. Slovakkia on EUn kuuden. Skont
l-indiċi tal-trasparenza internazjonali, e Slovakja hija e, is-sitt pajjiż l-iktar korrott u Malta it-tmin post l-iktar korrott fid-dinja. U il-til tal-ġurnalisti investigativi kellhom rol importanti fuq da. Jiena nixtieq nesprimi eh, niket għal dak li ġara f'dawn iż-żewġ pajjiżi u importanti li jiġu verifikati l-ċirkostanzi eh, ta', ta dawn iż-żewġ tilijiet. Eh, u importanti wkoll illi isir progress fl-investigazzjonijiet fil-Kumitat tal-Parlament aħna trattajna dawn il-kwistjonijiet u anki fuq il-iskemi ta' eh, ċittadini investituri, ta' ċittadinanza għal-investituri. Hemm ħafna korruzzjoni nuqqas ta' sikurezza u anki attività kriminali. U Dan huwa importanti għax imur kontra l-valuri tagħna. Gigold, grazzi. Il-telf tal-istat ta' dritt id-demokrazija u anki l-minar tal-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea hija ta' tħassib importanti tolqot fil-qalba tal-Ewropa, għax l-Ewropa għat ma Eh, Mama, eh, dejjem hija importanti fuq fuq il-valuri, għal komunità ta' valuri. U għaliex u għal din raġuni li stati membri għandhom iżommu dawn il-prinċipju, allora ħaġa tajba li fl-aħħar għandu jkollna mekanizmu tal-istat ta' dritt għaliex l-istati membri kollha għandhom jinvestigaw u għandu jkun hemm kumitat indipendenti ta' esperti biex jinvestiga jekk il-demokrazija, l-istat ta' dritt u l-drittijiet fundamentali u mhux qed jiġu rispettati u dan għandu jwassal għal konsegwenzi speċjalment fil-kuntest tal-MFF eh, li ġej u u hemm flejes illi eh, jien għandhom jintef u inti ksirt il-liġi il-liġi allura mbagħad eh, tkun eh, fidejn l-istituzzjoni deċidu. Signora Spinelli, Grazzi, dan il-mandat wera illi l-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea eh, edin huma medda e kemm ġurnalisti illi jirriskjaw ħajjithom. Ir-riżoluzzjoni li qed niddiskutu hawnhekk hija waħda mill- eh, mill-ħafna kontribuzzjonijiet tal-Parlament fuq da il-monitoraġġ jippresuponi illi r-rwol tagħna għandu jkun neutrali. Imma għandu dejjem jevita li jkun hemm standards doppi u atteġġament ta' kastigar. Lan huwa biex insaħħu il-saħħa interna biex mingħajr ma nippretendu li aħna qegħdin nisostitwhom illi mhumiex dejjem sodisfatti Aħna maħniex qed ngħidu li rridu nabdikaw għar-rol tagħna ma li jsir mingħajr ċensura. Xi riskju huwa inkella li l-istituzzjonijiet Ewropej dejjem qed jiġu konsidrati bħala poter ta' Orwell u l-istat ta' dritt tiġi, eh, tiġi konsidrata bħala pożizzjoni barranija li rridu niġġieldu kontra tagħha. Fisem li FDD sa' Sinjura Ferrara. Grazzi, President l-inkapacità tal-Unjoni Ewropea li tiġiret kontra fenomeni li jiddenunċaw stat ta' dritt, demokrazija u drittijiet fundamentali fl-istati membri eh, Slovakkja per eżempju u Malta eh, ġiet murija mal-parlament minar ma istituzzjonijiet oħrajn eh, komplew għamlu follow-up aħna ilna nipruvaw nistitwixxu monitoraġġ ta' ta', monitoraċ. Eh, u għal darboħra qed nitolbu l-Kummissjoni x'miżuri għandha f'moħħa tieħu eh, imħabba dan il dawn in-nuqqasijiet eh, fuq l-indipendenza tal-maġistratura, l-ġlida kontra l-korruzzjoni, il-kriminalità organizzata, libertà tal-ġurnalisti, mhux biss Eh, fil-Malta. Malta huwa marbut din il-kwistjoni anki mal-problemi ta' ċittadinanza u residenza eh, u il-fatt li dan eh, huma il-fatt li rridu ħalsu biex isiru residenti f'Malta jew jiġbdu jew jiksbu ċittadinanza. Dawn għal dawn għandna bżonn li jkollna regoli preċiżi biex inkunu nistgħu nipproteġġu il-frontieri tal-Unjoni Ewropea, il-slida kontra il-kriminalità għandha tkun ibbażata fuq prevenzjoni, fuq leġislazzjoni ta' prevenzjoni u ta' ġlida kontra dawn l-affarijiet. U allura irridu anki nieħdu eh, eh, eh, inizjattivi bħal maġara fl-Italja kontra l-amministrazzjoni pubblika u anki fuq il-finanzjament tal-partiti. Grazzi. Issa, eh, sur

Din hija kwistjoni ta' reġunijiet kollha li jridu jżommu mal-mandati eh, demokratiċi. Aħna bqajna xokjati li fl-Islovakkja kien hemm il-qtil tal-ġurnalist u l-imsejħba tiegħu. Aħna bqajna anki iżjed xokjati meta inħareġ li l-mafja kienet involuta b'ċerti persuni fil-gvern stess u illi l-qtil ta' iżjed personalitajiet ġie eh, kontemplat ukoll eh, bħall-avukati pereżempju taħt il-Ministru tal-Ġustizzja ta' qabel. Ehm, kien hemm dimostrazzjonijiet kull imkien fil-pajjiż, għexieren ta' eluf ta' persuni ħarġu fit-toroq biex jagħmlu kampanja u jagħmlu d-dimostrazzjoni kontra l-korruzzjoni. B'hekk nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal fatt li aħna nistgħu nkunu hawnhekk bil-wieqfa favur in-nies. Nixtieq niġbed għall-attenzjoni tan-nies illi l parlament Ewropew għal ħafna żmien taħt il-Kumitat tal-Petizzjoni ta' dan il-Parlament kienet jistejja ħaġa ħaġa li ġie mwarrab u dan kien il- ir-responsabilità kollettiva fl-2007 fil-Settembru kien hemm resoluzzjoni adottata mill-Parlament tal-Slovakkja. Il-kellim li jmiss, Sinjura Slomoskova. Grazie ħafna, President. Sena ilu dritt wara l-qtil Aħna tkellimna u għedna li aħna konna konvinti li l-liġi għandha tirrenja. U jidhirli li sena wara, sena bis sena wara, ħames persuni ġew ehm, mixlin u dim il-qrati għal dan il-qtil. U il-Prim Ministru Pellegrini qal ġimgħa ilu kemm kien importanti biex illi niġġieldu l-korruzzjoni. U l gvern Slovak fil-kwad tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni issa għandna proposta fuq il-mejda illi qed tfittex l-istandards li huma appoġġati kullimkien fl-Unjoni Ewropea, iżda mhux biss l-Slovakkja fejn għandna l-korruzzjoni li għandna niġġilduha. L-istatistika turi biċ-ċar li l-Unjoni Ewropea qed titlef biljun fl-evażjoni tat-taxxa u fil-tax havens u għandna inħarsu lejn dawn. U minn hemm għandna nibdew niġġieldu l-korruzzjoni. Grazzi Kummissarju tal-li ġejt fil-Slovakkja. Grazzi ħafna, Sinjura Dekowski għal-minuta. Sur President, Sinjura Kommissarju, jiena repetitament jiena mort fil-żort fil-Slovakkja f'Malta din is-sena anki s-sena li għaddiet u jiena bqajt ixxukkjat bin-numru ta' każijiet fejn il-leġislazzjoni u regolamenti Ewropej kienu qed jiġu injorati ċittadini tal-Slovakkja ta' Malta qed jittamaw l-Unjoni Ewropea se tajnhom biex jiġġieldu għal affarijiet li iż-żewġ ġurnalisti tilfu ħajjithom minħabba fihom il-korruzzjoni u l-innuqqas ta' funzjonament tal-istat ta' dritt. M'għandniex nagħmluha ta' birruħna li dan mhuwiex magħruf sew, huwa magħruf sew. U l-MEPs bħala rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea rridu nibqgħu sodi, ma nistgħux nikkompromettu mhux biss fl-investigazzjoni ta' dawn il-reati iżda anki fejn nifissaw regoli aħjar. L-Unjoni Ewropea m'għandix tkun ehm, bla setat illi tinjora xi eċċessi iżda organizzazzjoni li titlob investigazzjonijiet dettaljati u regoli li jipprevjenu każijiet milli jerġgħu jiġu minuta u nofs jintużaw biex imexxu 'l quddiem interessi polarizzati u partitarji li jeżistu fil-politika nazzjonali Maltija. Qed isiru akkużi dwar Malta li huma fattwalment żbaljati u mgħawġa bil-għan li jkun jista' jingħata bidu għal aktar hekk imsejħa inkjesti. Darba wara l-oħra investigazzjoni ta' dat-tip raw kif għamlu biex iħammġu isem il-gżira. Il-mod kif ħadem il-grupp ta' monitoraġġ fil-Kumitat Libe ta' dal-Parlament li mexxa investigazzjoni f'din linja kien imċajpar u arbitrarju. Membru ewlieni tal-grupp hi wkoll membru ewlieni tal-partit tal-Oppożizzjoni f'Malta. Kif nistgħu nippreżentaw ruħna bħala difensuri tas-saltna tad-dritt meta nippermettu li ġudizzji ta' portata kbira dwar il-valuri jsiru minn grupp li l-membri tiegħu jagħżlu lilhom infushom minn ġewwa u bla ebda trasparenza? Malta għandha kull ħila biex tqis l-operat demokratiku tagħha u tirriformah, waqt li tirrispetta f'kollox is-salda tad-dritt. Dan jgħodd għal kull qasam fejn tista' tqum xi kriżi. Il-ġimgħa li għaddiet, il-Gvern Malti kkommetta ruħu li se jwettaq bidliet leġiżlattivi li jirriflettu rakkomandazzjonijiet li għamlet dan l-aħħar il-Kummissjoni ta' Venezja dwar governanza. Personalment, Nemmen li ma kienx hemm għalfejn dan l-impenn li jsir daqshekk malajr. Il-bidliet jeħtieġ li jiġu diskussi f'Malta, fost il-Maltin, mal-Maltin, mhux ma' membri ppreġudikati ta' din il-Kamra. Madankollu, hi ħaġa żgura li d-deċiżjoni li ħa l-Gvern tikkostitwixxi sinjal ċar, anki bil-kejl dubjuż ta' din il-Kamra, li Malta hi u li se tibqa' tkun Stat li jirrispetta bis-sħiħ is-saltna tad-dritt. Nistenna li l-membri ta' dal-Parlament jaffaċċjaw il-fatti b'onestà.
Mr. Adama for one minute.
Il-kelim li miss. Sir Adamov għal minuta. President, Signora Komissarju, kategorikament jiena nikondanna li l-qtil tal-ġurnalisti fil-Slovakkja u f'Malta dak li seħ dawn il-pajjiżi ma kienx aċċettabbli dan għamur kontra il-regoli u l-valuri Ewropej. Aħna min-naħa tal-PPE aħna nikkondannaw bil-qawwa dawn eh, il-qtil u ninsistu illi jkun hemm stħarriġ kif suppost. Nitolbu illi l-verità kollha tiġi żvelata lil soċjetà u anki min kien responsabbli min ordna dawn il-reati jiġu esposti u jidru qudiem il-ġustizzja. Il-ġurnalisti għandhom ikollhom kull libertà fl-Unjoni Ewropea u għandhom u għandhom jiġu żvelati dawn reati li qed iseħħu. Jiena ma naqbilx ma dawk li ipoġġu l-Bulgarija fuq din il-lista bħala pajjiż fejn il-ġurnalisti jinqatlu Għax ma seħx kas bħal dan u bekk wasanna għal proċedura ta' kax tiegħi l-ewwel nek sur farija għal minuta. Grazie ħafna għal komunità tal-istat ta' dritt għabbażi tal-dritti tal-bniedem. Sfortunatament hemm xi stati membri ma jirrispettawx dan. U ġurnalisti sfortunatament qed iħallsu il-prezz ta' kollu b'ħajjithom u eh, kien hemm min ma, ma rapportax dawn l-abbużi kollha. Dan li suċċess dak li ġara fl-Slovakkja, ġurnalista li nqatel mill-kriminalità organizzata, eh, anki Daphne Caruana Galizja f'Malta. Illum eh, infetaħ stħarriġ pubbliku f'Malta biex isibu l-mandant tal-qtil. Tal aħna fil-Polonja ma nistawx ninsaw li dawn b'dan il-til et hemm ħafna reati li hemm eh, skiet fuqhom. Mhux biss f'Malta iżda fil-programm fil-pajjiżi għandna skema tal-ħasil tal-flus. Grazzi ħafna. L-Onrevli Limes.
Imma nhar il-Ħamis dan il-Parlament se jintalab jivvota fuq riżoluzzjoni li tagħti l-impressjoni li dan u xi pajjiż, jiġifieri Malta, li ma jinteressahx mis-saltna tad-dritt. L-ironija hi li filwaqt li dan il-Parlament illum qed jiffoka fuq Malta, F'Malta għandna Gvern li llum stess u f'anqas minn mitt jum qed iressaq emendi fil-Parlament fuq il-parir tal-Kummissjoni Venezja biex jirriforma l-liġijiet. U qed nieħu gost nisma' lir-rapporteur tgħid li se tressaq emendi u nixtieq nara dawn l-emendi għaliex kif inhi r-riżoluzzjoni bħalissa ċertament li ma titix stampa ċara ta' dak li qed jiġri. U l-Kummissarju Semmiet il-ħatriet ġudizzjarju bħala eżempju fejn skont hi ma sarx biżżejjed. Li ma semmietx il-Kummissarju huwa li l-Gvern attwali jaqbel ma' aktar riformi li jirrikjedu emendi kostituzzjonali li jeħtieġu żewġ terzi tal-Membri tal-Parlament, kif ikkomunikat lilek, Sinjura Kummissarju, f'ittra mibgħuta lilek. Dawn huma riformi ta' liġijiet li Gvern preċedenti li għamel parti mill-EPP ma ndirizzax f'ħamsa u għoxrin sena u li l-Gvern preżenti diġà. Thank you, Mrs. Gomes, for one minute.
Senhora Comissária, falou no papel dos whistleblowers. Peço-lhe que siga de perto o que está a passar-se com, no meu país, com Rui Pinto, o whistleblower. Grazie ħafna ħafna qed nitkellmu dwar il-valuri tal-Ewropa iżda ħarsu lej dak li qed jiġri f'pajjiżna. U wara u wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizja naħseb li mhuwiex aċċettabbli li dawk wara il-qtil ma ġewx arrestati. U dawk responsabbli u Muscat qed joħroġ ordnijiet lill prosekutur pubbliku u lill awtoritajiet pubbliċi. U għalhekk għandna emendi illi qed jitressqu kif ġie deskritt mill-Sinjura Dalli minuta ilu. Kollox jissuġġerixxi li l-mafja qed jimmanipola l-gvern u dan mhuwiex aċċettabbli li Joseph Muscat ikompli jipproteġi il-korrotti fil- fil-karti ta' Panama u ikompli proteġi l-qattila ta' Daphne Karwana Galizja.
Your time, no. Spiċċalek il-ħin. Signora Gomes, dan minn tixa tirrispetta l-kollegi tijak. Signora Dalli, għandek karta l-blu. Taċċetta? Signora Dalli, nofs minuta.
Thank you. Since I was mentioned in an incoherent speech which I couldn't even La jiena semmawni f'diskors inkoerenti li ma stajtx insegwih jiena nixtieq insaqsih inti kontra dawn ir-riformi jiġifieri hekk fimt. Sinjura Gomes. Dawn huma riformi li verament jistgħu jiżguraw is-separazzjoni tal-setat u l-istat ta' dritt u għalhekk mumiex hawnhekk dawn mhumiex qed jiġu rispettati u għalhekk l-investigazzjoni dwar il-qtil tal-Daphne Caruana Galizja ehm, ġiet imblokkata u dana tal-missija hija. Kollegi nittama illi eh, Nista' nara li għandkom ħafna xi tajdu lil xulxin u forsi tistgħu titkellmu barra mill-emiċiklu. Il-kellim li jmiss issa. Grazie ħafna, Kommissarju. Signori. Dan huwa t-tieni rapport dwar is-sitwazzjoni fl-Slovakkja u f'Malta. kif kellna fid-dibattitu ta' qabel, nixtieq nesprimi l-fatt li hija tal-mistħija hija ħaża terribbli illi dawn il-ġurnalisti mietu. Dan ir-rapport huwa diffiċli jiena eh, Kelli kuntatti kontinwi mal-relatur ma' affarijiet li mhumiex fir-rapport fl-Istovakkja l-investigazzjonijiet infetħu malajr fir-rigward tal-aġenziji rilevanti kollha kif issemmew mill-Kummissjoni. Dawk responsabbli ġew mixlijin kien hemm kap ta' akkużi kontrihom Hija ħasra hija tal-missija li fl-Ewropa għandna firda u għandna kritiċi tal-istat ta' dritt. Signora Infeld, hemm karta l-blu, inti taċċetta? Iva, għandek nofs minuta. Jiena smajt il-kritiċi tagħkom, jiena smajthom qabel um, huma bla bażi u ma kontx se nirreaġixxi iżda nixtieq li inti tiċċara l-aħħar dikjarazzjoni kif din ir-riżoluzzjoni tindika li hemm firda bejn l-Ewropa tal-Vant u tal-Punent. Jiena dejjem qed li m'hemmx eh, l-Ewropa tal-Punent jew tal-Vant jew tal-ċentrali, eċetera, eċetera. Eh, għandna Ewropa waħda nija biss u fl-aħħar 15 sena jiena ħdimt għaliha u m'iniex qed naċċetta d-diskors tiegħek hawnhekk. Mela, għandek nofs minuta biex tirrispondi. Mela, tweġiba sempliċi. Jiena kont qed nitkellem fil-kuntest li kull xar stat membru fil-Ewropa tal-Vant qed jiġi eh, eh, kritikat il-Rumanija, il-Bulgarija, il-Polonja u dan l-aħħar eh, l-Slovakkja. U dejjem l-istess ħaġa nisimgħu. U dan ma jwassalx għal kooperazzjoni tajba bejn l-istati membri, inti tkellim dwar il-ġlieda kontra korruzzjoni. Xi ftit ta' żmien ilu konna qed nitkellmu dwar l-Olanda, konna qed nitkellmu dwar pajjiż fejn rati eh, eh, kellhom ħafna nkwiet. Slovakkja u Malta huma żewġ stati membri illi qed jiġu rappreżentati hawnhekk fil-Parlament u jistħoq ilhom rispett tagħna. Iżda aħna eh, rridu niġġieldu l-korruzzjoni u dana jiżgura ifisser li niżguraw l-indipendenza, l-pluralizmu, l-ġudikatura, eċetera. Inqatlu żewġ ġurnalisti dan ifisser li hemm il-bżonn li Slovakkja u Malta jagħmlu ħilithom biex jilħqu l-bżonn tal-bżonnijiet tal-ittarriġ tal-Interpol. Għanna nħarsu lejn l-iskemi ta' ċittadinanza u koll fejn qed jgħaddi l-ħasil tal-flus eh, permezz tagħhom minn ħafna attivitajiet importanti li niżguraw li jkun hemm trasparenza u li l-whistleblowers jiġu protetti meta jitkellmu dwar dawn l-offiżi, dawn reati għalhekk huwa essenzjali u qed neħda lill-Prim Ministru essenzjali li Malta u l-Slovakkja jiċċaraw dak li ġara f'dawn il-pajjiżi. Mela tista' twieġeb għal dan id-dibattitu jekk jogħġbok iva grazzi ħafna. Sur President, membri onorevoli, dan id-dibattitu kien importanti ħafna, ikopri ħafna eh, punti eh, kruċali nitkellmu dwar li huma importanti ħafna nitkellmu dwar l-istat ta' dritt, dwar il-libertà tal-ġurnalisti biex ikun hemm l-ispazju meħtieġ għal soċjetà ċivili. Din hija eh, parti mill-istess ħaġa u kull meta li naraw li s-sitwazzjoni ddur għall-arf xi stat membru nistgħu naraw li dan jirreferi għal dawn il-tliet pilastri u għandna noqogħdu attenti għalihom. Jiena se nitkellem iżjed fuq il-prinċipju tal-istat ta' dritt u l-mekanizmi li l-Kummissjoni Ewropea tuża biex tappoġġa u tagħmel monitoraġġ tal-istat ta' dritt fl-Istati membri. Kif jiena diġà qed, aħna nużaw il-toolbox kollu kemm hu l-istrumenti kollha li huma eh, disponibbli għall-artiklu 7 eh, nedejni għal ewwel darba importanti eh, qed inkopru dan il-punt importanti is-semestru Ewropew għandna ksur fejn eh, eh, kien hemm sontazzjoni u anki nużaw l-iskobot tal-ġustizzja dan huwa utli ħafna biex eh, fl-eżerċizzju li nagħmlu ta' kull sena biex fuq il-benchmarking biex naraw kif il-ċittadini u il-kummerċi, il-negozji fil-istati membri iħarsu lejn l-indipendenza tas-sistema tal-ġudikatura u qed inżidu l kriterja dwar kif il-ġlieda kontra l-korruzzjoni issir fl-Istati Membri. Dawn huma eh, din hija kaxxa tal-lodot kollha li għandna u lodot li għandna f'dak dik il-kaxxa għandna inizjattivi ġodda kif jingħajed fil-bidu għandna l-komunikazzjoni pjanata fuq l-istat ta' dritt biex niċċarraw it-tifsira tal-istat ta' dritt illi mhix biss l-istati membri kwestjoni li titratta l-istati membri biss, iżda l-Unjoni Ewropea wkoll fejn għandna l-kazistika wkoll mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Inizjattiva oħra hija r-rabta tal-istat ta' dritt mal-budget il-ġdid. Naħseb li dan għandu jissemma hawnhekk adottajna wkoll inizjattiva ġdida il-protezzjoni tal-whistleblowers u fl-aħħar iżda mhux l-inqas il-lepaw illi għandu jibda jaħdem mill-2020. Dina hija kontribuzzjoni importanti ħafna fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-ġlieda kontra l-reati finanzjarji li għandhom xasru mal-flejjes tal-Unjoni Ewropea. Listija twila ta' inizjattivi għandna hawnhekk għandna bżonn infurzaw il-liġi għandna bżonn illi nagħtu ħajja lil dawn l-inizjattivi kollha u nispjegaw anke lil ċittadini fl-Unjoni Ewropea il għaliex qed nieħdu dawn l-azzjonijiet u għaliex huwa importanti. Jiena tkellimt dwar il-bżonn li nappoġġaw l-istat ta' dritt u illi immexxu dawn l-inizjattivi min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt, bħala ċittadina tal-Repubblika Ċeka nixtieq inżid illi forsi inħoss Dak li qed xi ftit minnkom qed tħossu li għandna għandna jkollna iżjed fiduċja fin-nies fl-istati membri tagħna li huma demokratiċi li huma jafu jtejbu kif insolvu l-problemi u għandna nafdawhom u nafdaw iċ-ċittadini attivi u għalhekk jiena semmejt is-soċjetà ċivili dawn l-organizzazzjonijiet u ċittadini attivi illi jisemmu leħinhom u jesprimu id-dissatisfazzjoni tagħhom jekk xi ħaġa tmur stort f'pajjiżhom. Jiena m'iniex qed insejjaħ għal iżjed dimostrazzjonijiet jew għal jew għal dimostrazzjonijiet violenti, iżda jiena qed ngħid biss li għandna nafdaw in-nies fil-istati membri tagħna għax huma demokratiċi u jafu x'għandu jsir. u anki fl-elezzjonijiet u anki għal setat demokratiċi. Nirringrazzjakom. Commissioner, uh, the debate is closed, colleagues. Grazzi, Senjura Komissarju, bekk għalqna dan id-dibattitu nivutaw fuq dan eh, nar il-ħamis. Issa morru għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Se niddiskutu il-rapport ta' Sinjura Ulskok dwar it-twaqif tal-bidliet staġjonali fil-ħin Is-Sinjura Rapporter nistidina biex tkellimna għal erba' minuti.